אין די לעצטע פאר חדשים איז אנטיסעמיטישקייט שטארק ארויפגעגאנגען, מען זעט עס, מען פילט עס, און אסאך מענטשן זענען דערשראקן, און זיי טרייען אויסצופיגערן אפשר איז דא א וועג וויאזוי די גוים זאלן עס נישט אזוי פיינט האבן. יעצט איך קוק עס אן פונקט פארקערט, ס'איז דא אפאר ביליאן מענטשן אויפן וועלט וואס האבן אונז פיינט, זיי האבן מיך פיינט און דיך פיינט, פאר איין סיבה, ווייל אונז זעמער אידן און אונז עקזיסטירן. יעצט קודם לאמיר פארשטיין וואס מיינט א פאר ביליאן מענטשן, לאמיר זאגן דא איז דא א מיליאן מענטשן האבן געמאכט א דעמאנסטרעישן און דו ווילסט זען אלע אויף איינמאל, דארפסטו ארויפפליען מיט א העליקאפטער זייער הויך, ווייל ס'איז זייער אסאך מענטשן א מיליאן מענטשן, יעצט א ביליאן איז טויזנט מאל א מיליאן, סאו א פאר ביליאן איז אפאר טויזנט מאל א מיליאן, ס'איז נישט קיין נארמאלע נומבער, יעצט וואס האבן זיי נאך פיינט?

דער גוי וואס וואוינט צוויי גאסן אוועק פון מיך, וואס האסטו מיט אים איינגעלייגט? דו האסט געהאט א סכסוך מיט אים, האסטו פארוואס אים פיינט צו האבן? סתם אזוי וואס איז דא פיינט צו האבן א צווייטן? אויב נישט האט דאס געהאסט א פערסענאל אינטערעקשאן מיט אים. ער האט דיך עפעס געטון, אקעי איז דא וואס פיינט צו האבן. זיין משפחה האט דיך עפעס געטון, באט סתם אזוי פיינט צו האבן? פארוואס? אבער זאל זיין איין איד אין אוגינעי פראפער, זאל זיין איין איד אין טיילענד, ווערט ער מלא שנאה. וואס איז פשט פון דעם? ווייל וואסערע חשיבות האט דער גוי? אז איינער האט נישט קיין חשיבות איז נישט דא וואס פיינט צו האבן. סאו אפערענטלי אז ער האט מיך יא פיינט און ער האט דיך פיינט טייטש אז דו ביסט זייער חשוב. דו האסט די צלם אלוקים, דו ביסט זייער חשוב און דיין די איידיע אז דו עקזיסטירסט אויפן וועלט דאס איז זייער חשוב פארן אייבערשטן און דער גוי קען עס נישט דערליידן. וועגן דעם האט ער דיך פיינט. וואלסטו נישט געהאט קיין חשיבות וואלט ער דיך נישט געהאט וואס פיינט צו האבן. דאס הייסט דער גוי קען דיך נישט, ער האט נישט קיין אהנונג ווער דו ביסט, ער האט נישט קיין אהנונג וויאזוי דו הייסט, ער האט נישט קיין אהנונג עניטינג וועגן דיין משפחה, גארנישט וועגן דיך. די פאקט אז דו ביסט א איד, בצלם אלוקים, דאס קען ער נישט דערליידן, און דאס טייטשט אז איך בין זייער חשוב, איך האב אזא מינינג פאר'ן אייבערשטן. און אזוי וויכטיג, און אזוי באליבט פארן אייבערשטן, און וועגן דעם האט מיך דער גוי אזוי פיינט. סאו לאמיר אנהייבן קוקן די זאך פארקערט, נישט טרייען אויסצופיגערן וויאזוי קען איך מאכן די גוי זאל מיך נישט פיינט האבן, ניין ניין, טרייען אויסצופיגערן קעגן ווי חשיבות איך האב פארן אייבערשטן אז דער גוי האט מיך אזוי פיינט, נעמען די שנאה וואס דער גוי האט מיך פיינט און עס זעהן מיט דעם ווי ווייט איך מיין פארן אייבערשטן, און אויך זעהן ווי חשוב און ליב האבן מען זאל האבן פאר יעדע איד, אז דער איד איז גענוג אז דער גוי זאל אים פיינט האבן איז ער גענוג פאר מיך אז איך זאל אים ליב האבן, און דער אייבערשטער זאל העלפן אזוי ווי. די וואך איז די רשע די פרעזידענט פון איראן מיט די פארען סעקרעטערי דארט אפגעפייגערט אין די העליקאפטער קרעש, זאלן אלע רשעים אפייגערן און זוכה זיין ווי עס געהויערט צדק מהר א מעני ומעני.